NPP sɛ ɔmo yɛ, NDC se sɛ ɔmo nya nyɛe but wobɛyɛ ne dɛn wo a wote fie no na wo nso atena ase na wo nso agyɛɛgye come December seventh general election wotena ase na coincidence a ne ma wɔn nyinaa na wohwɛ budget na ɔmo review no wɔn sɛ nkora wɔn de wɔn akɔ sukuu free shs yɛbɔ wɔn ho ka ne saa nneɛma nneɛma no npp fo ndc fo sɛ ah ɛɛ sika no wakɔ akɔyi sika no afiri baabi na ɛde aba wɔyɛ manifesto paa ɛna wabɛkan ɛwɔ mmarahyɛ badwam no okay nti ɛ mama sigye akɔ aba sigye. Akwaaba, sɛ biribiara bɔkɔɔ deɛ.
Wobɔ adeɛ ada o ma yɛataataa mu abɛdu ha no deɛ na kyɛ sɛ we can complain. We can complain. Exactly. Eh, eh, majority. Sisi aha no yɛ mmarahyɛ nti minority no majority. Nana, bɛma.
Akwaaba.
Yesu oburu bɛma.
Sɛ biribiara bɔkɔɔ deɛ.
Nyame te ase biara, nyame adom. Okay, yɛnhyɛ nkɔmmɔ twetwɛ no ase. Sisi awo yɛ majority. Eh, Ɛ majority ɛna minority ɛyɛ stigye nti ɛyɛ NPP ne NDC nkɔmɔ ne yɛbɛdie. Yɛnhwɛ ɛ Kinofo lɛta ɛkɔ mmarahyɛbadwam ɛde budget review no ɛbɛgu abɔnten ɛkan mu dɛdɛdɛdɛdɛdɛ na wɔse three months nsuo free, water free ne nyinaa no yɛnhwɛ wotiee bi? Ma menhwɛ. Wo nso wadwen kyerɛ wɔ saa nsɛm no ho a wone bɛtɔ yɛ no but minority foɔ se mo mo yɛ manifesto ɛna mo bɛka yɛ but ɛnyɛ budget review biaa ɛna ne baɛ ma me wɔ the next ten minutes nti nine nineteen nti nine twenty four na wode si ɛde ama me ma me ntie wai Yo wobɛn yei ɛdi kaa na mɛfa kwanyas no makyea eh, don please atiefoɔ nyinaa mm. na makyea me maame antiefie nyamkuro furom mm. me nana anabagye mɛnsa Na mesan nkyia me yere Mamfo Sua. Eh, Francefoɔ nyinaa me mmoakye wɔn tie eh, Don Peace paa. Sista Rebecca ɔno nso wɔ Pataabo, ɔyɛ dɔkono. Ɔno nso tie Don Peace. Afei memfa kwanya so nkyia Jacobu mmaa nyinaa titiriw eh, taxi drivers a wɔyɛ adwuma firi Jacobu yi akɔ afa nkwanta no. Dodoɔ no ara wofrɛ wɔn ka wotumi sɛ ade a wɔn tie Don Peace yie paa. Wokalafoɔ nyinaa dodoɔ no atie kyerɛ sɛ eh, Don Peace mu bɔ adwuma. Nti yɛda atiefoɔ no nyinaa ase. Wɔn ni hɔ a yɛni hɔ. Efisɛ radio station de wobie na sɛ wonyɛ tiefo a ke sɛ eh, nothing nti yɛde wɔn ase so nso wɔn tie na wɔn gye ababa yɛ kasa no ankɔ yie a yɛpɔn kɔ abɔnten a dodoɔ no ara frɛ yɛn ka woka ne se a woyɛ ne se a yɛde wɔn nyinaa ase wɔn nya abotɛm a deɛ yɛ paa na yɛbɛyɛ de ama yɛn atiefoɔ yo ɛbɛn mekɔ m'asɛm no so no ɛɛ honorable ken ofori ata n'ano yawada dwumadi a obedi wɔ ɛɛ parliament no. ɛna okay binom sɛ ɛyɛ ɛɛ manifesto na ɔbɛkenkan yɛ npp mm. manifesto ɛyɛ manifesto a ɛnyɛ adeɛ yɛ nwanwa just because ɛyɛ npp aban na ɛwɔ akonnwa so ɛna ne policies na wɔde yɛ adwuma nti deɛ ɔbɛyɛ ɔmanfoɔ bɛhu sampa ɔman no wɔbuo na ɔka ho asɛm kyerɛ ɔmanfoɔ nti sɛ yɛ manifesto sɛ yɛ manifesto ɔbɛka ɛmu nsɛm. Na Ghanafoɔ nso gye tom sɛ finance minister eh, media budget a wɔde baeɛ no ɛyɛ nokorɛ asɛm ne ade papa na ɔbɛka mu asɛm de ɛde kyerɛ mu hwɛ ɛbɛn yɛwɔ ghana ha yi ɛduru bie biara na sɛ yɛyɛ ka budget ho asɛm wɔ parliament a bie bi atwa mu no sɛ ɛsɛ obi bɛredi budget a na nka ɛyɛ su ne aniberɛ paa wobɛhu sɛ ɔfa no bag a ɛhɛ na moatuo mu de kɔ parliament ne kyerɛ sɛ ghanafoɔ sɛ yɛbɛtoto nnoɔma mu ɛfiri mm. sɛ bagɛt bi ɛyɛ a saa mene nnoɔma boɔ yɛ de ɛkɔ soro nti na nyame adom eh, honorable ken ofori ata ɛde media budget aba parliament ne sɛ bi si ɛyɛ sɛdeɛ mpere aduasa manifesto ne sɛ bɛbɔ ɔman no yɛanto nneɛma mu ne nneɛma nyinaa kɔ yie a aten sɛ ɔhaw biara yɛ dɛ ɛni ho nti wɔn a wɔn ɛte hɔ ɛka sɛ ɛyɛ manifesto na ɛbɛredi yɛ no ɛɛ wɔn nyɛ saa asɛm no ka sɛ yɛ manifesto kora ɛyɛ aban no policies a wɔyɛ de abɔ ɔman no sikasɛm tutuo nyinaa no ɛhyɛ aban no nsa. Ɛna sɛ aban no so manifesto a wɔyɛɛ no, ɛyɛ sika na wɔde yɛ project ne nneɛma a wɔpɛ sɛ wɔyɛ nyinaa. Nti wɔbɛka mu asɛm akyerɛ wo na w'adwene kyerɛ wo sɛ wɔbɛredi ne manifesto no kyerɛ wo a, ɛyɛ ade papa a sɛ wo nso bɛfa de ayɛ adwuma. Deɛ ɛfiri mu ba no na yɛhwehwɛ, ɛnyɛ ne manifesto anaa ɛnyɛ manifesto. Asɛm a Kananfo Data kae no, deɛ ɛnyɛ nokorɛ wɔ mu no ne deɛ hene? Na deɛ he na ɔbɔɔ ne srɛm kaeɛ a ɛkyerɛ sɛ Ghanafoɔ nhunu sɛ ampa aban no rebɔ ne ho mmɔden? Hwɛ Covid asɛm a ɔkaeɛ yi. Nyame anim, Covid baeɛ a, NPP aban abɔ ne ho mmɔden papapapapapapa. Sika a yɛasɛe no wɔ mu no, ɛyɛ adeɛ a ɛwɔ soro papapapapapa. Sɛ ɛnte saa a, nka yɛn sɛ Ghanafoɔ atitiwɔ sei o. Aban abɔ ne ho mmɔden de sika awuram wɔ yɛn bammɔ mu protocol ahodoɔ bebree na aban de sika de awuram sɛdeɛ ɛbɛyɛ na yɛbɛnya ahotɔ, yɛanamontuo, wɔyɛ sensitization, nyina ade nyinaa ɛyɛ ɔman no sika. Nti sɛ moka sɛ ɛyɛ manifesto no bɛweredi yɛ, manifesto a ɛbɔ nipa ho ban ɛma yɛnya nkwa atwe yɛn ho afiri nneɛma bɔne ho deɛ, wogye sɛ ɛnyɛ ade bɔne biara. Nti yɛda wɔn ase sɛ wɔn ka sɛ ɛyɛ manifesto na yɛ manifesto nso a ɛde papa bɛfiri mu aba biara ghanafoɔ nso nim sɛ ɛde papa bɛfiri mu ɛde aba nansa yi ara wote so yɛ se amanfoɔ register ɛɛ eh, covid nineteen loans ne ɛde ade bi last week mewɔ hɔ ara na me fon so kwen kwen kwen kwen kakra bi abɛtɔ so nti wɔnya wo deɛ na meka kyerɛ wɔ mm.
wote aseɛ mm. ɛyɛ sika no a na wodi dwa na wonya business meyɛ business man na wodi mu sɛ ɔhɔ a menyɛ sɛ ɔhɔ me dwa na ɔhɔ no
bɛbɛnya mpipi ne asɛm bibi na nyɛnyɛnya bi sɛ wo process nyinaa kɔ kama wo nsa bɛka wo deɛ wote aseɛ enti covid-19 fans no yɛkaa sɛ yɛde bɛboa ghanafoɔ ampanampa aba no adi so wɔde ɛyɛ adwuma ɛna meka bi a fɛ sɛ mba fɛ site wɔ no mebie hɔ ade akyerɛ wotumi sɛ ɛbɛtɔɔ so so ampa ama deɛ ɔsɛ mede yɛ no mede yɛ asɔm ase no ɛfiri sɛ for now no yɛnyi normal time Nneɛma a ɔma yɛyɛ biara yɛ adeɛ a dodoɔ no ara nwiinwii. Deɛ adeɛ a ɔpɛ sɛ ɔyɛ ma wo nipadua no wontumi yɛ dɛn ɛnyɛ. Nti aban no kura mu dendeenden sɛ ɔmma Ghanafoɔ nso ho nkyerɛ bebree. Ɔpɔn ɔhaw a yareɛ yi de abrɛ yɛn nyinaa akyi no, aban no bɔ ne ho mmɔden biara sɛ Ghanafoɔ ɔmma yɛnhyɛ yɛn ho akɔmfo wɔ saa ɔhaw a aba mu. Even ɛnyɛ Ghana nko saa haw yi de ɛde aba. Aman akɛse akɛse akɛse a wɔn di wɔn ho sɛ wiase mpo sɛ yɛka sɛ ewiase ne hefo a wɔn na yɛbɔ wɔn din no ɛnɛ saa afɔre nyinaa no wɔn retea mu nti sɛ Ghana yɛde budget ɛba ɛfɛn eh, sɛ eh, parliament ne yɛ redi ne Ghanafoɔ nyinaa nso gye ebi kora so bɔ se sɛ wɔabɔ ne ho mmɔden ama eh, asɛm a wɔbɛka kyerɛ eh, Ghanafoɔ no yɛ asɛm papa nti sɛ wote hɔ na wohu sɛ eh, manifesto ne yɛbɛkaeɛ a wɔn a wɔn redi budget no kyerɛ wɔn no gye to mu sɛ wɔn a wɔka no ofori ata Ɛyɛ NPP aban budget a ɔde baa parliament no, ɛyɛ accepted. Nti obiara gye tom sɛ ɔmaa no, NPP foɔ, yɛɛbɔ yɛn ho mmɔden. Na yɛn deɛ nso yɛbɛbu maa no ama obiara ayɛ dɛ ahunu. Hwɛ, saa sika no a Ken, Ken Ofori-Atta ɛkaa ho asɛm no, dwumadie bebree na wɔayɛ de redie. Bebree. Wɔn se yɛagye besia, yɛyɛ sei, yɛagye besia. Besia deɛ, sɛnea wɔka no, aban biara nni hɔ a ɔba ɔma wɔ mu a besia gye fa sɛ wɔyɛ dɛ, wɔngye bi. Hwɛ, yɛwɔ ha na aban bɛka kyerɛ sɛ yɛawe nam no ama no aka nnompe. Na so aba a wɔbae a wɔse nnompe no a ɛɛ aka no, ebenya nkwa. Sɛdeɛ Hezekiel kae no, wɔse nnompe yi benya nkwa. Bonsu a biribiara nni ho no, aba wei kakra kakra denam tetɛtare ho saa ma ɛyɛ yie. Na obi a otumi bue ano ka sɛ, Yɛawe ama no aka dompe, ne obi a waba sɛ ɔbɔ abesea sɛ ɔmmɔ abesea no, wɔahyehyɛ ade ma nam aba nnompe no ho. Hwan na ɛyɛ aban a wɔbɔɔ ɔman no? Enti abusua, sɛ obi gyina hɔ na sɛ bi wɔbobɔɔ no nsu, n'afuru so nsuo, sɛ a sɛ NPP baeɛ, yɛnyɛɛ hwee nti sika no na yɛredi a, na wɔnnim nea wɔreka. Ɛfiri sɛ, sɛdeɛ mo NDC mobaeɛ no, mo di bi dodo ana o da bi ɛnyɛ ɛsi yɛ di bi asɛm ɛsi gye ɛnyɛ si yɛ di bi mesi mo di bi ba yɛn yɛ ba yɛ deɛ obi anim sɛ npp ɔman ne sika no yɛde yɛ adwuma ɛso ɛba nfa so ɛma ɔmanfoɔ ntum kaba sɛ wobɛkyekyere ɔman sɛ ɔman no obiara sɛ meho atɔ me 100 percent ewiase baabi a no ɛsi even yesu kristo kura bɛ ewiase no obiara ho antɔ no saa anwie Wote aseɛ? Enti, amammuo no a yɛbuo no, sɛ obi ka sɛ emu yɛ den a, fine, yɛgye tom. Nanso ɛno nkyerɛ sɛ NPP baeɛ no, biribiara asɛe koraa. Ɛfiri sɛ deɛ yɛayɛ mfeɛ mmiɛnsa ne fee no, mmɔdenbɔ no kɔ anim kyɛn obi deɛ mfeɛ nwɔtwe a ɔbɛdiiɛ. Ɛnna wɔn nso baeɛ, yɛntumi nka sɛ wɔanyɛ hwee koraa. Na wode toto ho sɛ NPP baeɛ mfeɛ mmiɛnsa ne fee ne mfeɛ nwɔtwe a yɛanom bɛdiiɛ no, Ɛdeɛn na wɔyɛ boa ɔman yi a dodoɔ no ara dɔ wɔn sɛ bɛte sɛ NPP foɔ? Wɔabɔ ho mmɔden nti na wɔn agye wɔn ho agye mu sɛ registration no wɔn bɛ register no more na wɔn ato aba ama NPP foɔ. Nti sɛ obi nsu sɛ yɛbaeɛ no manifesto na ɛbɛkenkan manifesto a ɛboa ɔman no ma yɛkɔɛ no papa mfunsuo bi ɛyɛ dɛ ɛnim. Sɛ wohu sɛ yɛ budget a fantastic sɛ wohu sɛ yɛ budget na yɛ manifesto na sɛ ɛbɛboa nso a fantastic. Nti yɛ deɛ dwuma yɛ yɛdiɛ no yɛdi ma Ghanafoɔ Ghanafoɔ na ɛbɛkyerɛ sɛ ampa asɛm a ɔbɛka akyerɛ yɛn no, ɛyɛ manifesto na ɔbɛkeka akyerɛ yɛn, anaasɛ sikasɛm ho akontabuo na ɔbɛbu kyerɛ yɛn, deɛ ɛde ahɛ mo nsa no, ɛno ho asɛm na ɔbɛka akyerɛ yɛn anaa? Dodoɔ no ara nso agye atom sɛ ampa sika a yɛde ama NPP foɔ sɛ wɔmfa nyɛ adwuma no, ɛno ho akonta na Honourable Kennedy Ofori-Atta bɛbu de kyerɛ wɔn bɛyɛ no. Nti papa, sɛ obi gyina baabi ara ɛka asɛm foforɔ bi a, ɛnyɛ hɔ na yɛsɛ bio mpɛn sɛ yɛhwɛ. Ade papa na wɔbɛka akyerɛ yɛn na yɛbɛtie, na mmom sɛ wobɛka akyerɛ yɛn sɛ ɛyɛ manifesto, ɛno nti no yɛanka hwee deɛ, yɛaka biribi kyɛn deɛ wo deɛ woyɛ dɛ woba bɛyɛ. Nti yɛsrɛ Ghanafoɔ sɛ mo a montie yaanom, Na mmom deɛ NPP yɛ no, wɔmfa mpaebɔ nteɛ ntae Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ne n'aban akyi. Na ade papa biara a ɛwɔ amammuom wɔ wiase wei mu no a yɛn ahoɔden bɛtumi no, yɛbɛyɛ de aboa Ghanafoɔ ama asomdwoeɛ ne ahotɔ yɛ dɛ? Okay, aba. mate.
Eh, Ssie, ma mentie wai.
Ma mentie atiefoɔ a wɔtie anɔpa yi, eh, titiriw eh, mpanyimfoɔ a wɔdeda kuro yi ano, nhemfo, eh, emu MPs ne DCs. Me nua menkyia NDC eh, parliamentary candidate Pedro bɛma a ogyina brane yɛ asa mmerɛ yi ɔdɔtɔ birifoɔ eh, ehia no dendendenden sɛ ɔbɛkɔ parliament akɔdi dwuma soronko de ama ɔdɔtɔ biriman eh, me communication director Andy ɛne communication team no nyinaa mekyia mo anɔpa yi SK ɛne Kingsley menim sɛ ɔmo tie me anɔpa yi Afei mo a mo agye berɛ mo tie Dɔm Peace anɔpa yi nyinaa mekyea mo na meka sɛ eh, yɛse Dɔm Peace yɛn nso yɛdie ni yɛ mebɔ a mm. nti no ne kwan so a na agya bi a mm. eh, anɔpa yi ne ho yɛ mmɔbɔ ɛsiane sɛ Sɛ woyɛ w'adwene sɛ wobɛdifɛnde ade a ɛnsɛ sɛ wodifɛnde a, ɛyɛ a wobrɛ agyafia. Na agyafia asɛm a ɔka yɛyɛ me dɛ paa no sɛ ndisifoɔ di bi nti wotɛn ne no a nti yɛ so yɛ edi bi. Manka sɛ yɛ so yɛ di bi mpa. Ah, ah, me na me na me ka masɛm. Ah, okay. Ɛnɛ ɛnɛ manka yɛ nka sɛ me ka. MPP, NDC foɔ na ɛsi MPP foɔ di sika no. ɛna wɔn dze ndc fo koraa mo som dii bi nti yɛ so yɛ di bi a mo nkama no ntum ɛnyɛ sa ɛdeɛ nii bi
ɛɛ menua yɛse ne ɛkɔɔ so no ɛnyɛ budget o yɛse ɛyɛ budget review budget review no kyerɛ sɛ mm. budget a atwa mu a yɛdi kan de abɛto dwa no Sɛ yɛka sɛ budget a, sika a yɛtwerɛtwerɛ hyɛ ano no, broni sɛ yɛ na ɛnyɛ actuals, ɛyɛ estimates. Mm. So wate aseɛ? Nti sɛ yɛkɔdi dwuma no a, yɛkɔdi dwuma no a, na afei yɛba bɛbu nkonta na ɛnoma no bi wɔ hɔnom a ɛnam sɛ yɛayɛ nti no yɛde sika ayɛ dɛn ahyɛ ano pɛpɛɛpɛ sɛdeɛ yɛde yɛɛ dɛn yɛde dii dwuma no so ate aseɛ ɛno nti yɛka sɛ budget review a yɛwɔ adeɛ a yɛka ho asɛm nti sɛ woba na sɛ woamɛyɛ review no na sɛ wobɛhyehyɛ bɔ for example ghanafoɔ ato aba ma nana akufo ado mfie nan yɛ mmerɛ mu no mfie nan ne ato aba ma akufo ado ɛnyɛ mfie nwɔtwe so ate aseɛ mm. ɛno nti no sɛ woba bɛyɛ wo budget review na woka projects a wobɛyɛ no 2021 a yɛsɛ yɛ manifesto ɛyɛ nokorɛ anasɛ ɛnyɛ nokorɛ for example wo se 2021 eh, epicenters a for this pandemic a wobɛsisi ne ade woka ho asɛm in the budget review woka kyerɛ yɛn afei na ghanafoɔ bɛto aba ɔsi yɛbɛto aba ma ɔsi yɛnto aba ma woɔ Adɛn nti na ɛwɔ sɛ wo project 2021 na woka nnoɔma a wode wobɛyɛ 2021? Nti sɛ dɔm kumaa ɛka sɛ ɛyɛ manifesto a, nyɛ sɛ wɔn reka no agyagya mu a wɔn reka wɔn ni nyinasoɔ. Nyinasoɔ pefee ɛwɔ hɔ. So ate aseɛ? Ɛno nti you are talking about things a wobɛyɛ no 2021. Of course. ɛno nti na yɛka sɛ ɛyɛ manifesto wobɛ review budget no sika a wode bɛto dwa sɛ wohia estimate sɛ de akɔdi dwuma woadi dwuma no awie neɛ ɛmfeɛ bosome kakra ka yɛnim ansa na afe no akɔ no awieɛ no ɛdeɛn ɛna aka wɔ sɛ woyɛ mm. nti woba with figures facts and figures na sɛ wohuri tra na wobɛkotokoto bible na sɛ wokotokoto bible na wohuri tra wei yɛbɛyɛ wei yɛbɛyɛ wei yɛde wei bɛgu akwan mu yɛde wei bɛgu akwan mu 2021 a na kyerɛ sɛ manifesto na wokan kyerɛ yɛn nti nyɛ sɛ dɔm kumafoɔ asɛm a wɔkaeɛ no ɛni nyina soɔ yɛmfrɛ no nsi hɔ hmm.
ɛde asɛm na yɛka about these things Ɛdeɛn na ɔmampanin de bɛto dwa? Yɛ a enti MPP foɔ bu wɔn nsam mu wɔn ho nunu wɔn ho sere ɛka sɛ deɛ de bɛto dwa no Ghanafoɔ nyinaa gye to sɛ obi ka saa sɛ Ghanafoɔ nyinaa gye to wobɛtumi aka saa but ɛno na ɛkɔ so wɔ fam hɔ anaa ɛnte saa Woba woka kyerɛ Ghanafoɔ sɛ adeɛ a ɛde susu dua de susu no ɛne bɔhyɛ a wohyɛ Ghanafoɔ o. Woba ka kyerɛ Ghanafoɔ sɛ sika no wɔ ha. Na yɛka borrowing a sɛ yɛka sɛ sɛ yɛ Ghanafoɔ kɔ akɔ bura bosea ɛde abɛ support ɔman no. Woba a wonya bi. Na amammuo ɛfo pa ne fo paa ne sɛ sɛ wode bɛgye abosea. Sɛ abusuabɔ deɛ obiara tumi bɔ bi. Mo kaa yi ara maa communication current communication minister Osla se ne ba a wadi mfeɛ du mmiɛnsa bɛtumi abu Ghana man sɛ baase yɛn nkɔ nkɔgye bosea nko ara deɛ a. Sika no wɔ ha. Tapes no wɔ baabiara. Wobaeɛ a within wo first term within three to four years no wapagya yɛ borrowing from 120 million to 255 in 20, in 2020 over 100 percent wode wɔha mu abupɛn ɔha ne ɛboro saa de aka ɛka ghana ɛde dada no ho wo so wo se woba no wodeɛ woka borɔfo akɛseɛ moving from taxation to production woba no yɛbɛ widen tax network na obiara tua kakra kakra yɛde ayɛ ɔma yiye Saa no hoba no na ɔbɔɔ Ghanafo o. Nti ɛbaa ne sɛn na nnɛ, wo nko ara mfie nnan no, woatumi aboro abusua ɛf, ɛboro ɛde firi Kwame Nkrumah pɛn so bɛsi nnipa a wɔdane ɔman no de hyɛɛ wɔn nsa John Mahama pɛn so? Wei ne questions a Ghanafoɔ bisa. Nti sɛ obi ka sɛ budget no ɛbaeɛ no, eh, Ghanafoɔ de nsɛmbo ɛrehyia budget no a, sɛbi na ɔnim deɛ ɔka. Yɛn, COVID-19, aban so aspɛnde sɛn? fifty four point three million ghana cedis fifty four point three million ghana cedis no ɛnɛ kɔ social media kɔhwɛ deɛ nkɔfoɔ twerɛtwerɛ wɔ hɔ wɔn si sɛn wɔn si baabi a aban ɛma wɔn nnuane no pɛ yɛ statistical data population a ɛwɔ hɔ granted sɛ aduane koraa bɔ a yɛkyɛ yɛ no yɛma obiara bi. Hmm? Na hwɛ saa 54.3 million Ghana cities no, na divide by the entire population no. Wobɛka sɛ nipa baako bi asika ɛkɔɔ no hɔ no ɛyɛ bɛɛ 15,000 Ghana cities. Yɛka ne tete sika 150 million. Na aban de wei bɛtu dwa no a wɔnunu ho sere sɛ wɔde bɛto yɛ Ghanafoɔ ɛbɔ yɛn nsɛm ma no. Hmm? On lockdown two weeks. Mene wo mmienu wɔ Ghana ha. Yɛhunu nnuane a yɛkyɛeɛ. To the extent sɛ nipa a wɔn yɛ MPP foɔ ankasa. Wokae eh, video bi a ɛbaa social media. Papa no ɔkyerɛ n'akyira kwan yaa kyerɛ baabi a wɔteɛ sɛ obiara nim sɛ wɔyɛ MPP ni. Na hwɛ aduane a MPP foɔ de abrɛ no. Yɛyɛ take away. Ɛnam a ɛda soɔ te sɛ adwe. Menua. Ɛnam a ɛda soɔ te sɛ adwe ketewa bi. yɛ a yɛ kora yɛka sɛ aduane no nka yɛma nkurɔfoɔ sɛ 5 kilos kora yɛnyi ma na wɔankɔ noa no mpp foɔ kyɛm adwuma no ma wɔn women organizers kyɛ adwuma no ma wɔn ho ɛkɔhyɛ kokoa mu yɛnoa ayi bi a ne yɛatete ne yɛde agu take away mu ne yɛabɛkyɛ wobɛkae ɛɛ one dc yi a ɔwɔ kuma se ase yi ɛbɛwi aseɛ nkosua ne mu nkokɔ nam ne ade no ne yere soa kɔgu store a yɛ a ne wɔtɔn yɛ ɛba asɛm mu wɔ Kumasi ha. Nti covid 19 sika no wɔn de ayɛ wɔn ho yie. Nti wɔn de wɔn bɛka sɛ ɔman no yɛ ɛsan sɛ wɔn nko ara na wɔn bɔtɔ mu ayɛ dɛn ayɛ dɛ na saa na ɛteɛ. Nti quite clearly no covid 19 sika wɔn review yɛ wɔn so wɔn de abɛto abɔntene no Ghanafoɔ abɔ yɛn nsam. Wɔn na ɛsɛ Ghanafoɔ abɔ yɛn nsam because. Ɛkyerɛ sɛ sɛ onipa baako biara nya 15,000 cedis a, anyɛ yie koraa no, sɛ nka yɛkyɛ ma Ghana population of over 32 million million a, na nka obiara bɛtumi anya 170 Ghana cedis. 170 Ghana cedis kyerɛ sɛ nka obiara bɛtumi anya ɛmo anyɛ yie koraa half bag, 5 kilos 5 kilos no mako mako enum.
Pɛ yɛ wo calculation a woyɛ. Yes!
Yɛ a ɛda social media a obiara ka ho asɛm sɛ fa saa sika no sɛ ɛyɛ na saa calculation no ɛyɛ calculation bɛnya aban se ɛka sɛ na wabɔ mebɔ ana mm. ɛna wosu nim Ghana uh, what do you call it yɛ population mm-hmm. enti fa divide divide amount no by the population wobɛnya deɛ yɛkyɛ aduane no ma Ghana ni biakora no a ɛka nka aban bɔ wɔ nipa baako biara ho Nti ɛnyɛ mathematics a ɛyɛ ɛyi ɛfrɛ ne sɛn university university mathematics mhm. ɛyɛ basic mathematics wate aseɛ nti quite clearly no mo obi nka sɛ ɛɛ ɛɛ aban yi ɛbaayɛ no okay wɔ ɛɛ budget a mhm. review na ɔkɔ yɛɛyɛ no wakɔ yɛ de aboa wɔ biara wɔn ti sɛ jɔn maama se wɔba bɛ reduce talk tax wɔ bɛ yi afiri hɔ. Mo ba yɛ mo de yɛ kasa kora ma ma mo de tax ato so. Sɛ na ɔma te. Na nka saa mmerɛ yi ɛna nka yɛde saa tax saa adwamaama na yɛde saa tax ne ba ya. Mm. Te sɛ deɛ mo ku mo ku nkɔfoɔ papa no mo wu wɔ kumi prɛko ho. Ɛɛ na ɛbɛ wi aseɛ. VAT yɛde ba yɛ mo mo mo mo ɔmanpanyin ɔte so yi ɛyɛ demonstration kumi prɛko. Ɛbɛ wi aseɛ ɔmanpanyin nkɔfoɔ ba yɛ. Wɔpagyaa mu firi hin from sɛn from twelve point five percent to seventeen point five ɛna aban wɔ eba ayɛ yi wɔafa nkuntunate de five percent aka ho mewa wɔn kaa sɛ wɔn de flat rate bi ɛreba ɛbɛyi wɔ yi ɛfrɛ ne sɛ vat afiri hɔ three percent afei de ne multiples no ɛhwɛ wɔn mu tontɔn adeɛ wɔn ana sɛ nka three. Three percent flat no deɛ nka yɛpɛ yɛ twenty four because ɛbɛ wia aseɛ no na nenam twenty four. Mate yɛrɛ fo ano si. Nti quite clearly no sɛ obi ka sɛ aban wei budget ɔde bɛto abɔnten no ɛyɛ manifesto a yɛakyerɛ mu dekodeɛ nti a ɛyɛ manifesto a na sika a wɔde bɛtoto dwa no mhm. Ghanafoɔ bo nyo so ɛyɛ sika a wɔn akyɛ agu wɔn bɔtɔm yɛ a obiara anim nti wɔn deɛ wɔn bɛtumi adifɛnde on covid. covid issues a yɛka ho asɛm no mhm. aban sɛ wɔne ghana medical association ɛna ɛfa adwene ɛfa biribi a ɛfa covid ho mhm. mɛboa wɔn na ɛyɛ nimdiefoɔ yɛ a wɔn wɔ nim de ɛwɔ covid ho mɛboa na nanu yɛ ayi ghana medical association ɛne ghana registered nurses association wɔn nyinaa bɔ mu ɛyɛ press conference wɔ ɔman wɔ ɛsɛ mu ɛde nsɛm bi to aban anim aban ɛba abɔnten a wɔbɛ adrɛse yɛn nora no Saa nsɛm no mante baako koraa ho asɛm. Wɔn se sɛn? One, wɔn se epicenters, centers a yɛbie na obi nya covid a yɛde no kɔ na wɔkɔnya ayaresa no, ɛkwan wa wowa dodo. Nka ɛnya anyɛ yie koraa no, nka district biara no yɛnya bi. So wɔte aseɛ na nka ɛmɛn yɛn. Wɔn saete esirem sɛ esirem nyinaa no sɛ wohwɛ a tamale nkoa ne baabi a wɔn wɔ epicenter. Na sɛ wohwɛ from wa upper west upper east na sɛ wɔn nyinaa gye sɛ wɔn ba tamale a na ɛyɛ ade ano ɛden ɛno nti no aban mma epicenters no mmemmɛn mmeammea sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi asɔ covid no ano ntɛm mante sɛ aban ka ho asɛm wɔn biam saa ka sɛ pp is a adɔ ayi apɔmudenfoɔ de bɔ wɔn ho ban no wɔn sɛ ɛyɛ disposables disposable no kyerɛ sɛ ebi wɔ hɔnom a Yɛ use no mprenu. Wo use a na wo yi a ɛno ano no nyɛ sɛ wo use biom. Na ɔmo su sɛ ɛnam PPEs no a ɛm, ɛ, PPEs no ɔmo nnya no sɛdeɛ ɛwɔ sɛ ɔmo nya no ɔmo de bɛyɛ adwuma. Enti ɛ, ɛyɛ adeɛ a ɛmmoa ma ɔmo adwuma, ɔmo dwumadie no ɛnkɔ so sɛdeɛ ɛwɔ sɛ ɛkɔ so. Hwɛ, ɛnora sɛ wohwɛ TV three a, ɛ, ɛsirem baabi, akoa no yɛde no firi akuraase na yɛde no baeɛ. Yɛde no baeɛ no ne home nsisi so. Nurses no ne adwumayɛfoɔ no se wɔn nni PPE berɛ ɛde no baeɛ no wɔn nni PPE so wɔn de bu wɔn ho ban na nti wɔn ankɔ no ho akɔ no ara da hɔ na wɔpɛ mframa wɔpɛ mframa ɛna wɔde firi mu nti ɛkyerɛ sɛ PPEs ɛnora aban anka ho asɛm hwɛ adeɛ wɔn kɔ yɛ ba yɛ serious ɛyɛ essential drugs Medical Association foɔ no de ato dwa sɛ yɛwɔ yareɛ ɛɛ eh, nnuro bi a sɛ situation no yɛ critical a mm. yɛwɔ nnuro bi a yɛde ma saa nkurɔfoɔ no saa nnuro no asɔte a ebi ni system no mu a wɔn abɔ aban abɔ na bɔ na bɔ na bɔ na bɔ na akɔyɛ boakye bi din ɛno a na mefi sɛ aban bɛka ho asɛm sɛ ɔde saa nneɛma no nyinaa agu akwan mu wei kyerɛ sɛ mm. aban ammua saa nkurɔfoɔ no na nsɛm a nkurɔfoɔ so busa ne sɛ naano yɛ na aban yɛ nhwɛ hann ɛma driverfoɔ ka kyerɛ yɛn sɛ wɔn hmm. nipa a wɔfa no yɛatete so ɛno nti yɛmpagya yɛka sika no mfa nkɔ 15 percent meka daa sɛ this is the only time a adrabafoɔ increase fɛ a wɔn ne obia anya ntɔkwa ɛsiane sɛ obia ne wɔn yɛ adwen Sɛ ya wotena car mu a, wo ho henha wo. Ɛno nti no, yɛntua biribi kakra mfa nka ho. Aban na ɛkɔ projecte fifteen percent a transport operators de yɛe a yɛacharge yɛn sɛsi a yɛretua. Ɛyɛ dɛn na adeɛ ankye na aban akɔfa aba sɛ wɔn nsan nkɔ wɔn akyi nkɔ nkɔfa baabi a na wɔfa dada no. Ɛsi a asɔre nso no, yɛse dodoɔ no a mokɔ no mobɛtumi akɔ. Mpo sɛ mebisa sɛ, aban se yɛmfollow protocols no, sɛsi a social distancing yɛatwa mu anaa? Because yɛtwa mu wɔ kaa mu. Na yɛ sika no nso a social distance nti na yɛde baayɛ no. Aban bɛgye yɛ sika ama yɛ anaa? Aban bɛtu yɛ sika ama yɛ anaa? Mate. Nti wei kyerɛ sɛ nsɛm a aban de bɛto abɔntene no wɔmmra biam na wɔanyere ho yie. Mate. Eh, nana. Bɛma. Yeah, ma bintie wei. Eh, sɛ sigye wankeka wei kura nka bɛmu nwa. Efi sɛ, eh, saa na ɔsɛ ɔno wotumi yɛ dɛ. Ka hwɛ, wode ka ka ɛɛ covid nineteen ba aduane a aban no kyɛ maa ɔmanfoɔ no mm. wɔsi ɛna eh, aduane na aduane aduane wɔ take away nkwa na wɔka ho asɛm mm. yɛrɛ fi sɛ take away no ɛnante mpo na ɛnam eh, fam ɛna yɛde akɔ baabi a yɛkyɛ no kaa sika wɔn a wɔkɔkyɛ nyinaa yɛ adwumayɛfoɔ a sɛbi mpɛ de asa saa sika ko na abɛtwa ase ɔde bɔ ho bra no ɛna yɛde yɛ ho adwuma nti wode wadwene sisi sɛ ɛna take away ɛna nyɛ obi ɛna nyɛ bi ebi koraa no yɛ ma wɔn sachet ba ɛfɛn sɛ bags ɛwɔ ɛmu mu a wɔn ankasa gyeɛ ne anwa a yɛde ɛmɛ ma wɔn a na ɛnyɛ ɛmo a ɛna yɛanoa nti sɛ wohu sɛ bi a tv so no deɛ yɛanoa nkwa na yɛbɔ tɔfa de ma wɔn a ɛnyɛ saa na ɛteɛ ebi keka ho a ɛnyɛ ne nyina sɛ bɛmpɛ duasa wɔn a wɔn biribi ebesi biara gye sɛ ɛɛ vivi vivi vivi ti wobɛhu sɛ adeɛ nsa na ɛteɛ. mesrɛ wo nad nadmofoɔ na ɛkyɛ aduane no ampakyɛ otu ase nadmofoɔ no wɔn nyɛ ɛna meka sɛ wɔn ka wɔn de kaa na ɛkɔ nti ɛyɛ budgeted wɔn kaa sɛ wɔn de kɔ no na wɔn nim sɛ wɔn bɛ move ɛɛ up and down saa nti ɛbaa emergency no Na ɔsɛ saa ma extra budget bi a wɔn betumi ayɛ saa adwuma no. Nti saa sika no bi ɛna yɛde yɛɛyɛ. Ɛna ɛmo no nso yɛmaa bi sachets. Na me nua ɔkaa ɛfɛn no sɛ PPEs. Wohu sɛ PPEs no ɛyɛ consumable. Ɛyɛ adekyeɛ biara nipa yɛ dɛn e use. Nti sɛ Ghana health foɔ no ɛɛka saa a ɛno nkyerɛ sɛ aban no nfa nkɔ o. Fa no sɛ yɛde bi aba ɛɛ ɛɛ dɔm pii si yɛde bi aba ha mu sɛ nnɛ ɛne yɛyi so yɛ no ɛnɛ deɛ no asa ne sɛ kyena yɛsɛ yɛde biribi ne sɛ mɛduru yɛ ɛno nkyerɛ sɛ aba no sika ɔtwaa sɛ wɔde yɛ ho adwuma no wɔamfa yɛ dɛ anyɛ ho adwuma ɛfisɛ adekyɛ biara no ɔsɛ ɔmo sɛ yɛ dɛ ɛka nsɛ da koro bi ne sɛ ka kyerɛ sɛ ma ɛno nkyerɛ sɛ aba no ɛmprove ade ade yɛ dɛ ɛmfa mo ɛfisɛ adekyɛ biara nipa hia deɛ ɔyɛ adeɛ wode ahyɛ ɔhwene wokɔ fie koraa ne mu bɔn ɛsɛ ɔsan asa no hwɛ ɔmo ta na ɔmo de hyɛ ɛhwɛ covid 19 ɛɛ fɛsɛ ɛɛ patient foɔ no ɔmo ɛpon a ɔmo wura atare na ɔmo nsa nyi so bio ne nyinaa nso adekyɛ biara ɔsɛ ɔmo tumi ayi so bie nti sɛ ɛsɔɔto a ɛno nkyerɛ sɛ abaa no sika otwa wɔn fa nyɛ ho adwuma ɛyɛ adeɛ ɛde biara mu abaa no provide ɛde ɛde ma ɔmo ti sɛ bɛdi kɛm kakra bi a wode yɛ ho campaign a ɛde enye kɔn wɔn agye tum sɛ adeɛ no saa na ɛteɛ dadaada nyinaa ɛde ɛɛ mo use no ne yɛ de ba mo use no yɛ de ba nti sɛ ɛda koro bi na sɛ Mo yɛ expect na sɛ yɛnya mmɛduru yɛ a, ɛno nkyerɛ sɛ sɛ mprɛ sɛ sika a yɛtwaa no, aba na amfa ankɔ ankɔma wɔn. Woka transportation ho asɛm, ebia ɛkantim sɛ yɛde wuram prɛko. Aye, momfa nwuram. Very well.
Aye, aye. Eh, transportation no ho asɛm a wɔreka no, me kura na meforo kaa sɛ, na me ne driver no bi bisa, ah, wo, wo fa nnan nnan, ba, fɛ no, wontie so. Hwɛ, eh, eh, Ghana fo adem bi yɛ pere ho papapapapa. Mm. Ɛnura, ɛna ɔmampanin di saa asɛm yɛ dɛ ato dwa. Mm. Yɛ transport minister, which is uh, sector minister. Biribi a ɛbɛsie biara, sɛ ɔmampanin ka wie a, ɛwɔ sɛ sɛ minister a, wɔn na backgrounds ɛbɛkyerɛ implications ne directives ɛyɛ dɛ ɛwɔ ho. Ɛnde ɔnko ara asɛm no ɛto dwa. Ɛsɛ sɛ wɔn gyina wɔn de yɛ campaign nti ɛkyena ade bɛkye no sɛ sɛsɛ minister no aba abɔnten sɛ ɛɛ sɛbe mpɛduasa sika a da ɔfam fa tutu ɛka mam 15 percent nam sɛ yɛn afa nine ninety mu mfa ɛɛ fɛn sɛ yɛ yɛ mam 10 percent a Ne saa time no wo campaign a ɔyɛɛ no mfasoɔ bɛn na ebetumi aba so yɛ dɛn ɛde ama wɔ? Enti wonya ho aboterɛ. Mihu sɛ woyɛ aba aba no betu anamɔ ɛnɛ yi ara ɛyi Afrɛduɔben ɛɛ GNPC ɛ boss no wɔn koraa baa abɔnten sɛ aban no nhwɛ sɛ yɛbɛte kɛsika no so. Ɛyɛ obiara. Ɛfiri sɛ ahiadeɛ sɛ ɛkwan a ɛfa so yɛto mu no na yɛ situation a na yɛwɔ mu no nti na yɛto mu. Nti sɛ nnɛ sɛ Nyame ayɛ adom na sɛ aba na sɛ agya so ma ɔmfa nnɔma ɛfiri sɛ passengers no a biribi a na wɔasi ho kwan sɛ ɛbɛtumi ayɛ nhyeɛ sɛ ɛnneɛ wɔn nsa mmɛbɔ mmra fam kakra pɛ ɛmma fam to the sense sɛ old price no a wɔgyeɛ no ɛno na wɔbɛgye ɛfiri sɛ ɛnneɛ Ghana yɛkɔ anim no biribiara tumi yɛ dɛn ɛsesa Wɔn akatua, atikyafoɔ akatua, yɛ atum. Adwumani biara pɛ n'akatua. This year, yɛto adwumayɛfoɔ ho akatua. Enti so ɔno eh, driver no de nnipa ɛrekɔ ɛreba, na sɛ sɛ bɛmpɛ tena, ɛdu baabi na ɔno nso asrɛ sɛ aban no mfa ɛboɔ kakra nka ne deɛ ho a, aten sɛ ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ ne kwaa so a ɔsɛ aban de ka ne ho. Na mmom, bi a percentage no pɛ kɔvendanti ɛfɛn sɛ situation ne ɛwɔ mu no nti ɛna percentage no kɔɔ soro a, yɛbɛtumi atena ase. na aba na ehu sɛ ampa eh covid 19 ɛfɛn sɛ situation na mbɔ mu nti na yɛde nkɔ 15 but for now ne deɛ mo normal percent ebi yɛ ma mo 10 percent a ɛyɛ eh, I agree nti yɛsrɛ no wei no ɛnyɛ adeɛ aka akyi menim sɛ mpanimfoɔ bi de ho dwuma a sɛ tie biara lɔre fare no anaa mmontuofoɔ bɛsan ayɛ dɛn ɛde aba ho nti woka wei no na wode gyina so a yɛkyena sɛ yɛte so a wonni asɛm fo yɛbɛtumi asan akaka ho nti na meka sɛ wɔn ama yɛ ɔsɛm no wɔn yɛ a ɛyɛ wɔn ntom bɔ nyɛ asɛm biara na ɛdi obiara wopɛ sɛ wode score point ɛyɛ saa wobɛyɛ failure Ahenfoɔ nto wɔn bo ase. MP NDC foɔ wɔn na ɛka Efisɛ last time mebɛka no mekae sɛ adeɛ bi wɔ hɔ a ayɛ sacrica. Ɔho sɛ wowɔ hɔ nom a biribi a woyɛeɛ a nnipa ne woanyɛ adwene no wotena aseɛ a na w'analyse na woahu sɛ adeɛ wei meyɛeɛ no ɛyɛ wei ɛnyɛ na w'adane firi but it seems sɛ da biara no opposition foɔ no adeɛ a wɔpɛ sɛ wɔka no saa na wɔka nanso Ghana foɔ no mbae wote aseɛ nti ɛdu wie a monhwɛ the current eh, government no sɛ adeɛ a wɔyɛ no ne implication wɔ mu no ɛne sɛ ɛnyɛ sɛ ɔka yɛ ara na wofiti aba abɔnten na wabɛka akyɛ w'adwene bi ɛkyerɛ bio no deɛ woka no ɔkɔlete wie a what do you do Mm. Nti yɛde ɔma soma bua bɛti na aban nso gu so ɔyɛ ho nhyɛ ntim sɛ ɛbɛduru ɛɛ eh, end of this week no na bia na ɛɛ eh, certain meter no aba abɔnten abɛkyerɛ kwan korɔ mfa so a dawafoɔ no wɔn gye sika mfa mfiri hɔ na emu anyɛ sɛ percentage dada no a yɛde ɛma wɔn 15 percent na bia ɛbɛtumi agyina soɔ nti pɛ ka kyerɛ wɔn paa no sɛ wɔn nya ho abotɛ Ɛyɛ den a aban no betu ho anammɔn ama Ghanafoɔ, yɛn kɔn mu ayɛ dɛ, aha yɛn. Mate aha yɛ dɔm peace ninety seven point five Fiewnsɔn dwumadie ɛyɛ NPP NDC saa but covid nineteen ɛna ɛndra da ɔman panyin Nana Addo Dankwa Akufo Addo bɛgyina simpie so kasaeɛ ɛho nkɔmɔ ɛho abooboo na yɛdie yɛapem so a yɛkɔ ma menkɔ Sigye ɔ me ma wo three minutes ɔn sisi ano Wohwɛ ndɛ a ɔman panyin no ɛɛ wɔbue ɔse ɛɛ that tourist site no wɔbue ɛna afei nso no drinking bar wɔbue but night club watum na na question amanfo bi san sɛ ɔmo a ɔmo bɛba ɛyi fo foreigners fo a ɔmo ba abɛhwɛ na yɛnyɛ sika yi wɔse borders still na yɛakoro so no nti yɛakɔba ne saa na wubue abue ne sɛe na yɛyɛ ayɛ ne sɛe sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛyɛ yie na yɛbiabia ne sɛ na still na no borders yɛasa ato mu no ana afei nso no asɔre asɔre de aten sɛ yɛaka ho asɛm na yɛnhwɛ kwan a yɛbɛfa so a saa nneɛma no nyinaa no yɛbɛtumi asi ano gbaw amanfoɔ aka sɛ ɔma ɔmo firi ada Europe no ba ebi a Kakum forest ahenhene forest Owusu abankɛseɛ mu no nyinaa no wɔsɛ borders ne atom na toilet site a wɔsi awie no sɛbisɛbi o obi ɛbisa o sɛ no no dɛn na Ghana bɛnya di afiri so menua ɛɛ Eh, me nua Nana Nana Apia, nsɛ n'asɛm a wɔka no. Mm. Mpɛ sɛ mekyerɛ ne sɛ. Eh. Wɔnni nyinasoɔ. So ɔbɔ yɛ ano ba sɛ aban bɛba abɛyɛ. Ɛdeɛ na ɛdeɛ na ne nan si so nti a wɔka kyerɛ sɛ sector minister bɛba abɛ reduce transport fares. Ɛna sɛ wɔka sɛm a obi a wɔka asɛm afa aban a wɔte so no biara ne nyɛ NDC ni. Sɛ anopa yi so wɔnya abotrɛ na sɛ wabie ada radio stations na watie eh, love fm joy nom ne ade a mhm. wobɛhu ne sɛ asɛm a obia ɛbusa no no menyi nni sɛ saa nkurɔfoɔ no wɔm yɛ ndcfoɔ nti sɛ yɛka sɛm na sɛ asɛm no ɛtia yɛn pɛ a ɛyɛ ndcfoɔ na ɛka te sɛ naano hawa eh, kumsi asɛm baa yɛi mm. idecfoɔ eh, cddfoɔ eh, kofiani kofianan institute center ne ade Dɛn nti wɔn if you choose to brand it sɛ NDC foɔ na ɛsi ya then you are not being fair. Na sɛm a wɔka sɛ transport minister bɛba abɛhwɛ fɛs no ne those things no ɛyɛ bosire mu ka yɛ a ɛnyina fact biara so nti mesrɛ no ma wɔmfa saa adeɛ no nto nnipa tiri mu wotie masɛm no yɛ
wotie masɛm sɛ ɛnda ɛna ɔmampɛne bɛka sɛ ɛbɛtumi aba sɛ sɛta minita no bɛba abɔnten Wonya ma yɛn deɛ, wo deɛ ka mpo a, ɛnyɛ yie. Me ba, ɛneɛ nka nsɛm a mo mpanyini bɛkaa no nnora no nyinaa, kɛ nnɛ, nka yɛn mmea nka ho asɛm nnɛ. Kɛ nnɛ, nka mmea nka ho asɛm nnɛ. O, mmea nka ho asɛm sɛn?
Ɛsiane sɛ wɔkaa ho asɛm nnora, enti mmea nka ho. Nsɛm a wɔn mpanyini kaeɛ no, ɛna yɛrebisa ho nsɛm, yɛrekyerɛ adwene wɔ ho. Ɛno nti, adɛn na woyi ɛno si nkyɛn sɛ ɛno deɛ, ɛyɛ too early sɛ yɛbɛka ho asɛm? Dabi, megye di sɛ yɛka ɛho asɛm a, ɛyɛ ne kwan so a. Wɔka, na kaa yɛde kɔkyɛɛ mo ne ade nyinaa, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a budget no bɛkɔ soro. Akoa bi a ɔwɔ me kurom, ɛɛ wɔdi ɔman sika yɛ so wɔn bɛyɛ nkonta. Fɛ ɔbɛyɛ ɔbɛyɛ nkonta ma ɔman bɛdee ne ka. So ate aseɛ? Ebi na ebi na ɛkɔ so yi. NADMO ɛyɛ deɛ bɛn? Ahohiahia mu aboafoɔ ɛne wɔn. Wɔn wɔ nneɛma a wɔn de tu saa anamɔn no. Yɛ ɛyɛ emergency cars ne n'asefoɔ a wɔn de yɛ saa adeɛ no. Ɛno nti na aban ɛde adwuma no hyɛ wɔn nsa sɛ wɔn deɛ mo ɛno nti na yɛtua mo ka, mo adwuma nie na yɛde ma wɔn so wɔn nkɔ nkɔkyɛ.

Nnora aban anka ho asɛm fuel prices yɛhu sɛ aman adwaman so no ɛkɔ fam ɛno akɔpɛkifoɔ ayɛ kasa sɛ wona ɔmopɛ sɛ ɔmote biribi fa ho nanso aban increase na ɔ increase no aban bɛtumi anya kokoduro abɛka kyerɛ sɛ taxi drivers no ɔmo reverse nkɔ ɔmo akyi it's impossible because they will tell you sɛ aban atumu a certain number of times nti sɛ woyi Covid no kora firi mu a woyi eh, sɛ wɔn nfa nipa no kora firi mu a you can't tell them sɛ wɔn reverse it. All that we are saying ni sɛ aban ama yɛ increase awie. Okay. Ɛnu nti no nka social distancing no mm. nko maintain ni up to a certain level sanni yɛ saa social distancing no yɛ tua ho ka. Di na ho hia sɛ all of a sudden wɔbɛsa take you ten. Saa ni yɛ pɛ se yɛ kyerɛ.

Wɔ yɛn aniwa a wote wo fie wonni firigye wowɔ fan baako bi na wowɔ kanea baako bi how many people na ɛbɛyɛ enjoy saa life line no mm. nipa dodoɔ sɛ na ɛbɛyɛ enjoy saa life line but yɛka to abɔntene sɛ free electricity mhm. free electricity life line me maame nte aseɛ nti no yɛaka ma maame ate aseɛ sɛ ee yɛde electricity akyɛw maame deɛ ɔbɛkata kyerɛ obiara aboa life line yɛ fifty na wahwɛ wo mita no so wayi so wakonsume fifty da wakonsume fifty da nti saa nkɔfoɔ no ɛnyɛ adeɛ a woka ho wate ase na mmom deɛ meka toa so biom no sɛ mm. eh, aban firifirifiri no me ankasa me maame eh. wɔwɔ nsu a wɔtɔn mm. bosome mmiɛnsa atwa mu yi a yɛma ɔmo tɔn ma wɔn firi no eh. na napia wɔwɔ wata ayi mo mu sani sɛ aban atua are mbɛzi wɔn ana aban atua wɔn ka ana. Ɛna ka me bɛbu sa nsɛ anɔpɛ yɛ ne association of small town water supply system. Wei deɛ manager te ha. Uh, nti ɔno kwa ɔno kwa mɛba o. Eh, CJ, eh, CJ. Ɔtafo Moshire. Yɛ ne mo president eh, Zakaria Hamza eh, edi nkɔmɔ na na ɔmo de press release bi aba bɔnte sɛ after three months no. Eh workers mo ntumi ntua ɔmo ka ɛna mo ntumi ntɔ electricity ne saa mo a mo saa de wei bɛka ho nti ɔmo sra aban sɛ saa sika nti ɔsi emusa mo sɛ mo mo mo deɛ no ɔsi emusa sɛ mo data na mo yɛ nya mo de akɔma assembly yɛ musa sɛ sika na aba anaasɛ mo a ɔno no question ɔde busa sɛ mi musa ɔno no. Ah oh na mi tie paa president mi kyia o Hamza Zakali ɔwɔ yi bimbila na yɛ president no no ɛɛ ebɛn. Ɔsi mo ntua mo workers ka. Hey, but it's possible. Ah, ɔno na ɛka so ɔsi bo ah, it's possible. Ɛna mi ka yi.
Nti ɔsi yɛ mu sɛ gya kɔ bu wata. Ma ma ni gya. Yɛn ni ɛdeɛ deɛ yɛn ni ɛdeɛ deɛ yɛ tuya yɛn deɛ ka. Mo tia mo deɛ ka. Ohun sɛ ya ohun sɛ ɛɛ nsigye deɛ ɔmu ni sɛ system so obiara wɔ n'ahoɔden. Okay. Baabi fo ntuya sɛ deɛ ɛka ɛyɛ ɛnukura sɛm. Okay. O ti aseɛ.
Eti na edu obiara mi ka sɛ ɛɛ adwuma biara de hyɛ obi nsa. Ɔmɔden bɔ na kyɛ sɛ adwuma no o bɔ ɔmɔden na o bɔ ɔmɔden. Okay. Bosom mmiɛnsa. Yɛn mhm. abakase nso efiri eh, eh, nsuo efiri no mhm. sɛ ɔbɛ yɛ adwuma mu ha yɛ staff bi ɛnu hɔ a yɛn ntua ne ka da baako sista no bebree about bɛsi eighty percent ɔmo ntumi ntua ɔmo staff. na sɛ mo mo yi na mo de kɔ asɛm no de mo anya ho sika. aha anya ho sika tio sɛ before sɛ covid de bɛba na sɛ relatives no bɛba no mm. na system no yankasa yɛ ɔpɛti a yɛwɔ backups ɛwɔ hɔ o ti aseɛ sɛ sika kakra wɔ hɔ sɛ bi emergency bi ebetumi esisi de ɛsi yɛ a ehia sɛ yɛ kɔ abɛsi abɔ o ti aseɛ.
Sɛ me mpɛ dɛ sɛ yɛ kurom adwuma na yɛ yɛ. Nti vendors no nyinaa mo tua wɔn ka? Very well yɛ tua wɔn nyinaa ka. Okay. Me me kurom asɛm na me yɛ dɛ me me ka. Nti na me ka sɛ situation no ɛwɔ baabi ara sɛ nea osi yɛɛ ne deɛ. Yɛ aha aba nfa kaprɛ mbrɛ sɛ deɛ Hamza ɛkaa yɛ no. Nti wei a yɛ se yɛn nsa nfa ma no yɛ yɛ adwene sɛ yɛn nsa nfa nsuo no ma supply three months no bio efiri sɛ sika yɛ pɛ to hɔ sɛ yɛde bɛbɔ system no ho bra no saa three months no etwa mu no yɛ aspɛnde. Wo motor bɛhye, wo bɛyɛ repairs like. deɛ president kekaeɛ no mm. nti biribi ɛne hɔ si ho kwan sɛ sɛ aban sɛ abie wei no nkeantwe president ano ɛnwɔ fam mhm. but car yɛsan de bɛ sustain for next three months no agye sɛ aban tua dada no ma yɛ bɛtɔ futuom mm. yɛtumi sɛ atoa so deɛ ɛwɔ nti jacobo deɛ no yɛntɔ ne firi ana yɛntumi ntɔ ne firi ɛnti sɛ wotɔ ne firi a ɛkyerɛ wobɛkɔ no nsuo no wonya bio nsa pɛdalɛtis a ɔmampanyini de awɔ ne sɛ nti na ɛyɛ press conference nti bi a ɔmbɛba abɔnten ɛne anim yɛ abɛka biribi de akyerɛ yɛn sɛ deɛ wɔwɔ sɛ atigyafoɔ mtumi kɔ strike Abaa de wɔn ka wɔn sɛ yɛbɛtua. Mo de nsuo no bɛkɔ strike anaa. Oh ɛna meka sɛ ɛsɛ mebu wo bɛ meka kyerɛ wo sɛ sɛ wo send free na ɛkyɛ wokɔ ne sɛ nsuo no ama a what do you do nti ɛbɛyɛ papa sɛ wokɔ a wobɛtumi atua sika sa ɛnɛ na ɛkyɛ nsuo no bɛba kyɛn sɛ wobɛsɛn free na awotwe ɛfiri hɔ kɔ no wonyɛ nsuo no sɛ Ghana water foɔ sɛ astate no o yɛtumi sa no free. Asɛm a wode president di nkɔmmɔ no sɛ na ɔka kyerɛ wo wɔ se yɛreyi sika no ɛde ama Ghana water foɔ no very well sɛ Ghana water sɛ ɛhini o nti wotu ɔdare to sɛ frɛ MCE Ɔse wɔ ɔbusa wɔ saa kɔ yɛn ɔmo se yɛ samiti yɛ report yɛ asamiti report ɔse yɛ samiti biara three months ne nyinaa no yɛ data yɛ biribiara yɛ de kɔ but yɛn nsa nka sika no yɛ se yɛn nsa anfa ma sika deɛ yɛn deɛ yɛn fa ma nkorɔfoɔ nsuo.
Ɛntumi yɛ mu ne firi anaa.
Dabi dabi dabi ɔsɛ gyesɛ nye sɛ wo na obusa me ɔsɛ wo te aseɛ saa asɛm a yɛka yi emu da hɔ. Asa aban aban kura ya na ɔsɛ ɛna hwɛ aban tua ho ka deɛ ɔde maa woɔ no wote na ɛfɛ sɛ hwɛ. yɛdi adi bio Ase gye me boa tie yɛdi adi bio yɛdi adi bio na ama hɔhoɔ sere yɛn Aye, wote aseɛ aye. nea ɛyɛ me ama ban MPP aban Aye. ɛna ɔka sɛ nsuo yɛmfa ma wohu sɛ aha se koraa aban ka sɛ yɛnsra mfie no mebaa bɛkaa sɛ wɔnyɛ aboterɛ na yɛne mpanifoɔ Aye. ɛɛkasa Mate. yɛbɛ meeting ne ade ade ɛna wei nso asesuahyin no Aye. ɛna atake decision ɛnyɛ me na me me take decision no sɛ Aye. Jacob bɛ me ma yɛ dɛ ɛnsa asesuahyin no Aye. yɛyɛ registered Aye. wote aseɛ ɛna yɛwɔ lawyers ne ade ade nti advice yɛ ɛfiri mu ba no ɛna wɔde maa sɛ aban no mam directive motiɛɛ wade mo ka bosom mmiɛnsa ɔsɛ release ka mo nsa nkan sɛsi a ebi nso prepaid ɛdi akɔbɛ deɛ abɔ yɛn sɛ ɔbɔasefoɔ mmerɛ prepaid wote aseɛ ɛɛ postpaid nti no yɛredi ne bosom bosom bɛ prepaid phone deɛ adekyerɛ biara wobɛtɔ kanea san wode otuma power nsuo no nti if sɛ sika ho san kan yɛ sika bɛn na wakɔtɔ power no na de apɔmpi nsuo no mate pɔmpi no hyɛ a wobɛnya sika hɔ no ada hɔ akɔtɔ abɛrɛ nti kɔhyɛ mebusa no sɛ yeah kɔhyɛ mebusa no sɛ yeah Jacob nsuo no pɛɛ dialysis a eh, ɔmampanin de baeɛ mm-hmm. ɛne Ghana wɔtafoɔ de baeɛ no eh, yɛ sɛ no firi anaasɛ yɛbu atua ɛna mke sɛ president kasa yɛ no ɔka yɛyɛ president kasa ɔse eh, sɛ aba de sika no ma yɛ nea oh. sɛ sɛ aba fa sika ma yɛde ayɛ tumi ɔmu sɛ no firi ɛna mese sɛ yɛnsa nka sika de yɛtumi ɔmu sɛ nsuo no firi Enti kyɛ na aban kaa nea ɛtwɛn ano awofo ma. Ɛnyɛ na metwɛn ano afiri another wonni ha na aban kaa sɛ Roto tie tie tie maame nkyerɛ wo wɔ ha na yɛn nan so sɛ Roto maame mmoa wo. O president no Hamza ɔse wei yɛ release bi a press release bi a ɔmo yɛ de akɔ ma aban sɛ yɛsrɛ no ɔmfa sika ɔmfa sika no sika no very well ɔnka sɛ mi emu a na ɛna obu sa no sɛ enti ɛnkɔ pɛsɛ sɛ bɛka sika no yɛn mu no firi anaa yɛn mu no firi ɛna ɔse ɛnkɔ pɛsɛ sɛ bɛka sika no nso yɛn kɔ so ntɔ ɔka ho asɛm Yɛni ha na ɛde roto ba ɛkwan so sɛ yɛnyɛ sei. Ghanafoɔ ɛyɛ dɛ hu sɛ ɛmmoa no sɛ aba atwe san nti wɔn ɛha yɛ yɛn na yɛka ho asɛm nti mo nso mo te aseɛ. Ɛnso akɔfra nyɛ nsuo nyɛ la wɔn ka sɛ nsuo atwa. Wate mpatsɔ di no bi akasa firi. Ɔfa good morning me mpatsɔ me din ara ne ɛda Samuel Adair. SK ma me tie o. Wɔfa. Hello, wɔfa. Yes, sir. Me tie o.
Aha. Wɔfa anɔpa deɛ ɛda wase. Na me eh, m'asɛm kakra mɛka no. Nsuo no, eh, bibi wɔ mɛn mu. Yɛn yɛ deɛ no, yɛn mu na abosom mmiɛnsa, yɛbu na abosom mmienu nti sɛ wɔn de claims ne ba yɛ a wɔn hwɛ na wɔn nyɛ collection wɔ wɔn ma yɛn. Yɛ starting May June. Ɛna me kɔ so deɛ mu no, mɛbɔ nana do aba so. Efiri sɛ wayɛ adeɛ. Ekuro yi mu yɛnyɛ hu bi saa da. sɛ aban bi wɔ hɔ a wahu sɛ yɛwɔ haw na ɔtumi ka sɛ Ghana nyinaa nkanea no mo a mowɔ lifeline no mekyɛ mo a mo nso moni lifeline no mafa makyɛ mu mmienu afa na ɛde eh, nsi da yɛhwɛ eh, mmerɛ a yɛkɔɔ dumsɔ dumsɔ mu a dwamaham mmerɛ dumsɔ wɔ hɔ a adwuma aguo yɛyi nnipa di no still na wɔmmia yɛn ɛno nti saa nkurɔfoɔ wei abɛtratra mu studio hɔ proclaim te sɛ deɛ wɔyɛ angels Abrɛ yɛ ho ɔmo su ne ɔmo ban da. Ghana foɔ yɛde yɛni na ɛhwɛ nɛ 2020 yɛbɛ kyerɛ nkɔɔfoɔ yi paa Nyame nhyira mo. Nyankopɔn nso nhyira wo. Mepa kyɛw din bia kasa firi. Ɔfɔ wo din o. Owu sɛ bɛka wo paa ma mentie wai. Ɔfɔ wo na mo ho yɛ deɛ. Awurade ayɛ awia ka nipa ne nipa ntam. Yɛda Nyame ase. Anɔpa o deɛ moadi akɔ sukuu ama yɛn nso a yɛretie asɛm no yɛafa mu aba. Na hɛn ara famu aba no, dɛ Nyame dzi adom a, hɛn ankasa yɛhyɛ brɛ hyɛ nsa. Yebobisa Ewura Sigyire sɛ, na Ewura John Mahama, na Ewura Fisa a ɔtse Ghana Chita no, sɛ yɛawea wia ka dompe, Nyame ayɛ adom na n'ado aba, etumi ayɛ no nkakrankakra ma dompe no a na hom akokɔ no dze no hu no wɔ anidaso enyim no, ndɛ na mpa kakra ba ho. Yɛnsan mma no nkɔwe. Na sɛ ɔwe saa na mpa no na ɔwe dompe no wie a, dza aka no yɛ dɛ bio? Sɛ ɔbɛtseetse hɛn adesua anaa yɛtse Mamufo ɔyɛ so o, ntsi yɛbɛserɛ, Adehyeɛ ne amanfoɔ a yɛwɔ mansini yi, sɛ yɛdwene Ghana nkankɔ ho ne yɛpɛ Ghana mpuntuo di a, yɛnto aba no ma Nana Addo, Akufo Addo, na wɔmmoa mansini no ma ɔman no nyɛ krabɛhwɛ. Ne wura John Mahama deɛ, wɔnni nnoɔma pa biara de ma Ghanafoɔ bio. Deɛ wɔde bɛyɛ no, wɔayɛ awie. Nti yɛda mo ase. Mo ne Nyame nyɛ adwuma. Mate, yɛn nso yɛda ase. Me pa kyɛw, din no bia ɔkasa firi? Oyibo Siankma. Ei, Oyibo ma me ntie wae. Ɛɛɛ Nana wayɛ adeɛ saa deɛ na mmom sika no a wɔntua yɛn deɛ te sɛ abɛtɔ dwa no wɔntua sɛ ɔtua deɛ a na ne ne yɛ yɛ yɛkɔ so abɔ aba so so ayɛ adeɛ no wɔntua deɛ a ɛna kyɛ sɛ ɛyɛ daadaa kra sɛ nkanea toɔ no wɔba bosome mmiɛnsa no a wɔde kyɛ wɔn no te sɛ bee ba a sɛ fɛs na wotua three hundred ɛna wotua nine hundred one million babe a so ɛna sese wɔasan de bie asan bɛhwɛ mu no nti yɛsrɛ wɔn a wɔn a wɔhwɛ nkanea so ne wɔn nneɛma nneɛma no wɔn nhwɛ na wɔn nyɛ biribi ayie na abaa no deɛ ɔyɛ no sɛ ɔboa wɔ biara ɔboa bɔ ɛmi mi dɛ mi nfa wɔn sɛ mi yɛ ndc nti sɛ abaa no yɛ ade paa ɛmi kyɛ sɛ wɔntumi ɛmo na aba so because education baa yɛ no mɛ mɛ mɛ mma mmienu ɛna ɛwura mu.

Amen. Yes, sir. Uh, me ma one of Bajafo nyina na chia anopa yi. Ya jo so.
Eh, body ni. Okay, body ma mintie wai. Ya da government ya da nasi. E wo na nkasa pa kafa wiase amanhwɛ nyina ho. Awo nipa bi ya di se ya yɛ mana ba so. Ne obi abɛtena ano abɛtoto a yampe a na wasɔre kɔ. Sɛ mobɛtena akonnwa so, mose ɛsi a mobɛwe ɛnam nyinaa na aka nkasɛ. Ɛsi aka yɛabɔ mmɔden ara tumi de ɛnampa no atetare kasɛ no ho ama kasɛ ɛnampa no yɛ adwuma. Nti yɛnyɛ ama mo sɛ mofa na mmawe na mmawe no nyinaa na nka nkasɛ. Wotoɔ no ase ɛɛ mo MPP aban baa soɔ mo ho akyere mo ɛɛ mo mo baa ayi soɔ. Kai ase a motɔɔ yɛ ɛne sɛ si a kai ase a mo mo nya sika ntɔ ntɔ ɛɛ ɛsrɛ fa ase nyɛ ne nti mo sɛ mo ayɛ ɔma yi ho ahokyerɛ bɛm na ahokyerɛ bɛm mo nyini mo efiri wɔ ndc fɛ so ahokyerɛ na ba ne nyame aboa na ɔma yi ɛɛ ndp aban asɛm kama ne wɔ boa yɛ ne a sɛ mo so yampe a ebi saa adeɛ adefɛfɛ a wɔyɛ ma ɔma yi ɛnyɛ a ɔ ebɛn

Enti deɛ Nana no ayɛ no, wɔmmɔ n'aba so. Adeɛ a wayɛ no, NDCfoɔ no mmɔ n'aba so. Na deɛ wɔreyɛ no, NDCfoɔ no, wɔnnya so mfasoɔ wɔ Ghana man mu no a Nana Addo yɛ bu no. Meda ase. Yɛn nso yɛda ase. Mepa kyɛw, din ne wia kasa firi? Mepa kyɛw, Opoku Nipa Tabo. Okay, morning sir. Na ho yɛ? Ah, Awurade ayɛ awia ka nipa ne nipa ntam. Mm, meda Nyame ase. Sigye sigye yi. Ne kan de ɛnyɛ den na ne yɛ no. Ɛne ah, asɛm. Mm. Ne kan no ɛnyɛ den. Yɛn susu awo yɛte Ghana ha. Ne mehyɛ aseɛ tu aba 1996. Nti menim sɛnea abatoɔ ɛteɛ. Yɛn nyinaa wɔ Ghana ha deɛ ɛkɔ so yɛn nyinaa yɛhunu yɛ. Awerɛhosɛm ne sɛ, NDCfoɔ no a wɔn ani abere no, na bi da payroll nso abrɛ, wɔnnyɛ adwuma. Bosome so a na wɔakwagye ne pay. Enti ɛnnɛ wɔnya no, wɔbɛka sɛ ɔman no mu ayɛ den. Meyɛ m'adwuma, Akwasi yɛ ne deɛ, Kwadwo yɛ ne deɛ, Adwo ayɛ ne deɛ a, menim sɛ obiara nni hɔ a ɔbɛbere mu aban no. Enti deɛ woreyɛ no, bɔ mmɔden sɛ wobɛsɔ mu yie. Deɛ woreyɛ no, sigye, woyɛ tikyani, deɛ woreyɛ no Nyankopɔn nim, deɛ ɔde ama wo no, bɔ mmɔden na fa yɛ adwuma. na afei a wo nsa bɛka no aboa wo. Ɛno nti, Andes-foɔ no a wɔn ani abere gidigidi no, meka no pɛn asan nso bio sɛ, 2020, wɔn soro ankasa wɔaka kyerɛ wɔn daa sɛ wɔbɛlusu, nti wɔn wɔn nyɛ 2024 ho. Ɛna nam so ma atie du nkatia ɛsɔre edwaneɛ no. Ɛno nti, wɔn nyɛ wɔn adwene sɛ 2020 yi, wɔn mu hwiri ni, nti wɔn pɛ baabi ntena, na Akufo-Addo adwuma a ɔyɛ no ɔntoa so, Nyame nka ho. Mate, Nyankopɔn nso nka ho. Last caller, me pacho, din wia kasa firi. Ayɛ fɛ bɛ hɛ bible Jacob Monsɛ. Mpacho ma mintie wɔ yi. Sesei a, light ne nsu nsɛnsɛm yi a yɛrenya no firi Amasa Central yɛ ɔhaw paa o. Ɛfa light no ho no, because menim sɛ ɛboa sɛ ECD no sɛ yɛnya adeɛ firi a na ɔmo mmea ɛnyɛ o te sɛ yɛn o. Sesei a sɛ yɛbɛnya light no firi a ɔde mehwɛ wobɛhu du nso du nso ɛbɛkɔ so paa wɔ ha. Nanse yɛ a firi no ɛtwaa mu ɔn sɛ sesei yɛ lighting system ɔn sɛ ɛgyina so yie paa. Wode ma firi no nsate nhwɛ, bohu de wɔ mbɛdundum light no. Mepɛ sɛ mesan nso hu sɛ month bɛn anaa ɛnɛ na nsuo firi na ɛsate anaasɛ ɛsate da bɛn na mehwɛ de mɛyɛ. Why? Mate, mate. Ok, eh, no, no, yɛntumi mfa ɔfrɛfo bi abiom. Eh, yɛde asi, na, na, no, no du no koraa bɔ. Eh, yɛafo obi time one minute kakra. Eh, yɛmfo, yɛntumi mfa ɔfrɛfo bi abiom. Eh, eh, CJ. Menua. Yɛ, yɛkɔ.
Meeka no sɛ Nana Addo, ɔnte ne baabi na ɔdwene Ghanafoɔ ho sɛ Ghanafoɔ yɛwɔ ahohiahia mu mm. nti wɔde nsuo ɛbrɛ yɛ firi. Neɛ ɛteɛ ne sɛ yɛne ayɛ Togo ha rent ɛnam COVID-19 nti na aban de rent akyɛ yɛfrɛ ne sɛn ɛɛ timamufoɔ. Mm. Ɛno nti nyɛ Nana Addo na ɛte ne baabi ɛna biribiara nsiiɛ ɛna ɔsɛ Ghanafoɔ momfa nsuo firi. ɛɛ na meka sɛ countries bi ama rent ɛne ade free countries bi ama stipends to workers a wɔn adwuma afiri wɔn nsa nyinaa mm. free na sisi a deɛ ɛka yɛ yi woda so ɛbɔ wɔn nsam yɛsi aban nsuo no a wɔde ka ama yɛ bu no free no wɔn tu aho ka nti nsuo wura se wɔn nsa nfa ma yɛ biam gye sɛ aban tua ne ka nti ɛde ti na aban ɛwɔ sɛ aban gye nsɛm obi nso sɛ ecg. obi sɛ ecg ne bi sɛ sɛ yɛde ma yɛ firi wie a ɛde firi hɔ nom kɔ no wobɛka sɛ deɛ deɛ ɛde ma yɛ firi no ah. yɛsan de bɛka neɛ ɛwɔ yɛ anim no ho saa papa bi frɛ yɛ a wɔka nti no deɛ meka no sɛ sɛ ghana sɛ yɛse akufo ado ayɛ adeɛ a ɛnyɛ ɛnyɛ jakobu ha yɛsɛ akufo ado ayɛ adeɛ a ɛnyɛ jakobu ha ɛsɛ amfɔ nso na ɛkyerɛ no ntoasoɔ nti mesrɛ jakobu man sɛ kam 7 December mm. mesrɛ wɔn wɔn deɛ wɔn nim baabi a mewɔ boa mbɛ boa wɔn so wɔn ntu wɔn mpi wɔn ntumi ntu wɔn mpi wɔn mɛ boa mi na yɛn ntu wɔn mpi na Pedro ogyina brane na yɛn fa no nkɔ parliament na yɛn fa John Mahama ɛni n'anim 2020. Okay, uh, Ebe, quick one. Uh, the American is a uh, MPP aban yɛ bo yɛ ho mɔden papa papa papa wɔ amamu wɔ esi mu sɛ ɛdi kakra no sɛ mfie nwɔtwe a yɛyɛ fo no bɛdi yɛ no Yɛyɛ mfeɛ nnan na yɛkɔ mu yi, ma Ghanafoɔ nyinaa gye tom sɛ NPP ɛba aban mu mfeɛ mmiɛnsa ne fɛn deɛ, yɛn mmɔdenbɔ no, ɛkyɛɛ YEAfoɔ no mfeɛ nwɔtwe no. Enti wɔbɛsan ato aba ama yɛn coming 20, eh, 7 December 2020 yi na yɛasan afa abangua no na yɛato adwumadie papa a yɛdie no so. Na mekɔ no mɛkyea Cosmo Akwasi Amudu, eh, Awɔmmɔnseɛ.

Eh, NDC communication member. SK Bia Obia Nano Pemechia. Makrao. Bye bye.